Salam watandaşlar. Türkmenistanyň diktaturasy dünýäde ýok. Halk fakir. Halk halkda hiç zat ýok. Seniň hakkyň ýok bunlary etmege. Bu bizäriň kararymyz. Ogluny koýdy. Ogly mundan beter çykdy. Türkden öz öz halal zähmeti bilen işlän pullaryny Türkmenistana iberip şol maşgalary ekläp durýalar. Videony koýanymdan sonra meniň enem, atam, semýam ýitdi. Olar MHM, MHM agentleriniň taktikasy. Farhat Durdyýew ara zwonit etdi, öýle gepleşdik. Türkmenistanyň konstitusion döwletden patyşalyk döwletine öwrülmäge eýýäm şolar öz goşandyny goşup durlar. Gelin-gyzlaryň arzuwy bu ak köýnek geýmek. Egin-başyňyzy toplap Türkmenistana gitseňiz näme bolar diýip pikir etýäňiz siz bilen? Salam watandaşlar, şu günki biziň myhmanymyz Inara. Bu DWT toparynyň bir agzasy bolup durýar. Salam Inara. Salam Akmyrat. Salam. Salam watandaşlar. Siz bir özüňizi tanyşdyrsaňyzdyňyz biziňiz, biziň Türkmen Voice auditoriýamyz bilen. Mhm. Ha, meniň adym Inara. Eee, 30 ýaşyndaýym. Eee, ýaşaýyş ýerim Amerika Birleşik Dewletleri. Mhm. E, Türkmenistan watandaşy. Bildigiňiz gibi. Eee, öýle. TVT grupyndaýym şu an. Inara biz şu günki gepleşigimizi Türkmenistanyň häzir diktaturasy barada alyp bararys we biziň bilişimiz boýunça siz aktiwny diktatura garşy göreşýän aktiwistleriň birine girýäňiz, DBT toparyna-da girýäňiz we birnäçe protestlere gatnaşyp gördüňiz. Şonuň üçin biziň Käbir soraglarymyz bolar size, siz şoňa jogap berip, biziň watandaşlarymyzyň aňy düşünjesini açyp düşündirer ýaly diktatura näme, Türkmenistanyň ýagdaýy näle häzirki wagtda. Şoň üçin Inara birinji soragymyz biziň siz özüňizi siz Türkmenistany diktator ýurt ýaly näli bir

Türkmenistanyň diktaturasy dünýäde ýok hazirki kysajasy anlatsam-da düşündirsem. Türkmenistanda hak hukuk, demokratiýa, bilim, medisina hiç zat ýok ýany.

Bilşimiz ýaly, bizde türk döwletinde köp raboçi migrantlarymyz bar. Şolar şolara ekläp saklaýarlar. Şolar pul iberip türke, türkden öz öz halal zähmeti bilen işlän pullaryny Türkmenistana iberip, şol maşgalalary ekläp durýarlar. Türkmen türkmen döwletiniň etmeli işini biziň häzir türk türk döwletinde ýaşaýan migrantlarymyz edip dur häzir Inara. Indi siz aýdyp geçdiňiz, Türkmenistanyň diktaturasyna bir Düşündirdiňiz näme diktaturasy nämeden ybarat diýip. Häzirki döwürde biz bilip durus tranzit hökümetiň tranziti boldy dogrymy? Atasyndan ogluna geçdi. Indi Inara siz näme diýip pikir etýäňiz? Ogly şul posta gelen soň Türkmenistan oňatlyga üýtgedimi bir özgerişlikler boldumy Türkmenistanda ýa Türkmenistan belli beter bolup gidip otyrmy ýa Türkmenistan şol öňki Atasy Gurbanguly Berdimuhamedow oturan ýalam şol öňki derejesinde galar diýip pikir etýäňizmi? Demokratiýa derejesi. Hawa, bu ýagşy soru sorduň. Karaly, bu Gurbangeldi Berdimuhamedow döwründe uje diktatorlyga başlady. Bu on ýylyň içinde bu Türkmenistany ele aldy. Ondan soň ýawaş göterildi, ýawaş-ýawaş beçe ogluny goýdy. Ogly mundan beter çykdy. Ýaman ýaman bu Atagullar ikisi hem bir birinden beterler. E, diktatörlükde. E, bu oglu e, 2022-niň hangi aýynda geldi bir dakika e, martyň martyň 19-unda 2022-nji ýylda Serdar Berdimuhamedow prezident olarak e, seçildi bu Türkmenistana.

bahana aktaradylar sürekli şu yazmak için e, pul almak için e, melseler. Ondan soň bu şu zatlary duyup meniň yaşayış yerimde Lebapda, Maryda, e, Türkmenistanyň içinde yani bolan zatlar adamların

Siz şol hak hukugy bozulmagynyň bozulmak situasiýasyny göreniňizden soň şo aýal-gyzlaryň siz uje özüňiziň pikiriňizi YouTube YouTube platformasyna çykyp aýtdyňyz dogrymy? Aýnen. Soňra buny hem bu wideony da YouTube-a goýdum. YouTube-dan soň hem bir bir iki aýyň içinde ýaman köp izlenme boldy. Bu otuz miňe ýakyn izlenme boldy bu wideo. Soň bu şo koý wideony koýanymdan sonra meniň enem, atam, semýam ýitdi. Ýany zwant etsem telefonlarymy açmydylar, telefonlary öçürikli, birkaç aý açmadylar bular telefonlaryny hiç açmady. Sonra böyle bir ýaman agyr günler geçirdim de şo wagtlary. Çünki uje bildigiň bir hakkymy sordum dep meniň şu izime düşdiler bular gelip. Bular diýýäniňiz şu türkmen hökümeti. Türkmen hökümeti. Hawa. E soň bu YouTube-dan bir sürü ujo tehdit ede dogun e, kommentariýalar ýazyp başladylar bular. Asy videomu türkçe aýdantym men, bütün kelimelerimi. Çünki ýyllardyr Türkiýede ýaşadygym üçin dilim türkçeye gidedi. Ýene. Türkçe, türkçe gepläp aýtdym, çünki başga bu türk türkleri diňli dogun

Ol Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň gullugynyň agentleri şony aýtýar, girip, bir ýaman zat ýazyp, diňe ugroza hökmünde ýazyp, göwnüňizi bozup, özüňiziň ruhuňyzy pese düşürjek bolup ýazýarlar olar. Aslyndan, şolara edip bilseň ignor etmeli, jogap bermeli, sebäbi biziň kommentariýalarymyz bilen olar iýmitlenen ýaly bolýar. Iýmitlenip, ösüp, özüniň bir

Hak hukugy bozuldy aýallaryň ondan soň siz özüňize siz netijä geldiňiz özüňiziň pikiriňizi aýtmana olam ýutub platformasynda iki wideo çekdim diýdiňiz dogrymy Hawa iki wideo düşürdiňiz iki wideonam siz ony çap etdiňiz ondan başga siz näle öz pikirleriňizi türkmen hökümetine ýetirjek bolduňyz näle usullar ulandyňyz. Soňra bu Farhat Durdyýew bardy.

Potensialny biz pikir etsek siz şu gün hemme egin başyňyzy toplap, salyp çemodana bilet alyp Türkmenistana gitseňiz. Ýani siziň edýän eden işleriňizi mysala alyp geçen durmuşyňyzda geçen hemme agyr agyr ýagdaýlar boldy siz özüňiz aýtdyňyz strese düşdüňiz ol aýal gyzlaryň hukugyny bozulanyny görüp ondan soň siz özüňiziň pikiriňizi aýdyp başladyňyz YouTube platformasynda ondan beýläk siz DBT gruppasyna girdim diýdiňiz ondan öň siz Farhad Durdyýew bilen Käbir efirlere gatnaşdyňyz bile dogrymy? Wideo çekdiňiz. Indi şularyň hemmesini geçeniňizden soň häzirçe şu gün egin başyňyzy toplap Türkmenistana gitseňiz näme bolar diýip pikirtýäňiz siz bilen? Bu türkmen hökümeti nämeçe eder siz bilen? Goýberermi ýurduň içine? Geliň enara ýaşaň arkaýyn. Biz hiç hassy etmeýäs. Geliň ine size iş, ine size

Meniň gitjek ýerim direkt Owadantepe. Başga adamlar gibi. Ee, Owadantepeden yani ölüň mü çykady? Obşim bizleriň e, politik işler bilen uğraşan adamlarymyz e, atlaryny aýyp geçin. E, Nurum Muhammed Halykow, Mura, Murat Düşemow, Mansur Mengelow, Pegamberdi Allaberdiýew, hatda bizleriň aktiwny işleýän Farhat Durdyýewimiz bile

Muny aýdyp söz bilen aýdyp gutaryp bilmisen hiç bir zaman meniň düşünjeme göre bu bu bular prosta bizleriň dewlet dewlet böyle özleriniň yapdyklary bu ýigrenç zatlar bilen uju diktator adyny kazandylar zaten. Başga sorag size. Eger şul häzirki Gurbanguly Berdimuhamedow atasy, hawa, Berdimuhamedow starşyda, perwyý diýip aýtsaň bolýar oňa, şol aradan çyksa, diňe ogly özi galsa, ýurt şol durşuna gidermi diktatorlyk režimi bilen ýa Demokratiýa döräp Ýewropa yslaşarmy, başgaça döwlet üýtgäp gidermi, asuda döwlet bolarmy diýip pikir etýäňizmi, eger diňe ogly galsa, atasam ýok bolsa? Ýa şo öňki ýaly galar diýip pikir etýäňizmi? Ýok, diktator her zaman diktator bolady. O ýüzden bularyň hemmesi gitmeli. Bu bütin sistemany bize deýişdirmeli.

Sistema bar, maşgala bar, şo maşgala režimi gidip dur, atasy ýogalan ýagdaýynda-da, ogly galsa, oglam şol öňki syýasatyny alyp barar, atasynyň syýasatyny alyp alyp barar diýip, şo şony pikir etýäňiz, dogrymy? Üýtgär diýip Aýne. umydyňyz ýok, Ýok, dogrymy? üýt üýtgemez. Üýtgemez. Biz Türkmenistany näzaman bu Berdimuhamedow tohumdan to temizlediýimizde, bunuň režiminden temizlediýimizde, o zaman Türkmenistan güläle güle gül bolar. Başga bir alajymyz, başga bir ýolumyz ýok ýani hiç birimiziň hazir. Sag boluň Inara. Indi Türkmenistanda bizde kän raýatlarymyz bar. Türkmenistanyň içinde-de, hatda daşynda-da raýatlarymyz bar. Olar gorkup, öýdäkilere basyş bolar diýip ýa-da özlerine basyş bolar diýip gorkup sesini çykarman Türkmenistanyň konstitusion döwletden patyşalyk döwletine öwrülmäge eýýäm şolar öz goşandyny goşup durlar. Indi şolar özüniň mertligini ösdürip, e, öz haklaryny talap etmegi üçin nämeler etmeli? Bir maslahatyňyz barmy biziň raýatlarymyz üçin? Hawa. Bizäriň e, halkda agzybirlik ýok. Ilk önje bizäriň halk agzybir bolmaly. agzy bir bolsa bizeniň daşary ýurtda en azyndan nerdeýse bir ýarym iki million halk daşary ýurda çykdy uje bu bildiýim gibi daşary ýurtdaky adamlar toplanyşyp agzy bir bolup türkmenistanyň içindekiler emes çünki internet ýok hiç zat ýok olaryň gözi açylmamış hiç zat bilmediler daşary ýurtdakiler agzy bir bolup bir bir ýola girip öz özgürlügimizi Öz garaşsyzlygymyzy almak üçin savaşsalar, hemmämiz birlik bolsak, bizler bu gün ýaman hyzly öz garaşsyzlygymyzy alamyz. Öz ýurdumyzda hem ýaşymyz. Dubaýdan baý bile bolamyz, işimiz, güjümiz, hemme zadymyz bolady. Ýani bizleriň halk şony edip bilen ýok. Inşallah şony eder bizleriň halk we ýakyn günlerde garaşsyzlygymyzy öz ýurdumyzy alyp, içinden baryp, öz semýalarymyz bilen hemmämiz birlikde ýaşamys. Öz ýurdumyzda gülala-güllük ýaşama imkanymyz bar. Amma öz imkanlarymyzy öz ellerimizle ýaratmaly biz. Ýani, bizleriň adamlar birazjyk başga birileri ýapyp berer, Seniňki tek Akmurat ýapar, belki DWT ýapar ýa-da ADH ýapar ýa-da başga gruplar ýapar diýip garaş otan-da, bu olaryň düşündigi gibi emes, öz ellerimiz bilen gazanmaly. Bizler hemmämiz birlik olduğumuz zaman Türkmenistan gül ala güllük bolady. Meniň düşünjem ýany. Oruslaryň aýdyşy ýaly, Spasenýe utapayişi we dela ruk samih utapayişih, dogrumy? Aýwa. Şonuň üçin watandaşlar, ýaňy Inaranyň aýdyşy ýaly, siz göwünden gaçmaň, birazrak ruhlanyň we haklaryňyzy talap ediň. Hemme ýerde astaýuwaşdan biz özgerişiklere nesip bolsa ýeteris we Türkmenistany demokratik, indi aýdyşy ýaly, Dubaý ýaly ösen ýurtlaryň biriniň, ösen ýurtlaryň hataryna girip, girizip, öz maşgalalarymyz bilen şu ýere göçüp, Nesip bolsa asuda ýurtda ýaşap başlars nesip bolsa. Sag boluň Inara interwýu üçin geleniňiz üçin biziň Türkmen voice kanalymyza we siziň şul aktiwiçilik etýän işiňizdede men size dilegim ruhdan sizem gaçmaň käwagt şu aktiwistleriň hem ruhdan gaçyşy bar şonýa sizem ruhdan gaçmaň işläp duruň ine siz DBT grupasyna girdiňiz lideriňiz bar şony diňläp bile Drujny bolup, agzybir bolup, aýdyşyňyz ýaly agzybirlik ýetişen ýok bizde häzir, biziň türkmen türkmen raýatlarymyzyň arasynda, hatda aktiwistleriň arasynda agzybirligimiz ýok. Şu agzybirligi berkleşdirip, nesip bolsa, asuda gelejege tarap ýöräliň bile, nesip bolsa. Sag boluň Dilara, geleniňiz üçin. Inşallah. Sag boluň. Sag boluňlar hemmäňizde. Sagatda görüşeliň.